Биһиги Андреевтар дьиэ кэргэттэрэ Дьэкиндэ нэһилиэгиттэн кэллибит. Таһыттан мин эдьиийдэрбин Любовь Афанасьевна Собичука Владимировна оскуолаҕа үлэлиибин, потом учиталабын. Так оттон бу уолбут тылларына Андреев Даян алтыскаласка үөрэнэр быйыл. Уонна тобу киитим Айталина Кимовна эмиэ оскуолаҕа үлэлиир заавугунам диэн үлэлииһиттиэр бээтэ идетинэн технолог аһа технология учутала ото бу күрэх буоларын туһунан биһиги гин эрдиттэн билэр этибит огному бы атеривна айаңга хаддыбыта Килбэһэ сыдытиэн кэлбитэ ити бурятияттан айаннаан оннуттан бэҕэһээ киһи били өбүлэҥмитин ыламмыт успейдаан кэллибит диэммит оттон бу бу күрэххэ киирдибит бу Чолбон журнал үбүлүөйдээх ыла буоларын биһи билэбит биһи олох койкодылы иккитин жалтаһыттыһалларылы журнал хурунар этибит онтон кэнники чахайдары тиди хурулбат буолан хааллыбыт библиотекаттан Таан уонна биир оскуола библиотекатыгар кэлэн буоларын уонна ааҕабыт уонна атаат буоллаҕына бу күрэҕи биһин аас сөбүлээтибит кырдьыктаҕына билиибитин билиини тургутар литератураны ааҕыыга били төһө төһө билиилээхпитин кыратык бэйэбитин тургутан көрөрбүт диэтэҕинэ диэбит курдук уоту билим бэйэм Идэбинин дигин хака тулустабын, онон буолана хатах да билбэтэхпитинэ уонна отон миэстэлэспэтэхпитинэ миэхэ таммак курдук диэтик. Биһиги Тимофеевтар дьиэ кэргэттэрэ Октябрьскай нэһилиэк Антоновка дэриэбинэтиттэн кытынныбыт. Бу республиканскай чорбон күрэхтэһиитигэр биһиги иккис миэстэни ылабыт, наһаа соһуйдубут, онно уйэрдибит. Бу дьиэ кэргэммит уонна бу ыыппыт ыыппыт дьоннорбут дьоннорго махталбытын тиэрдэбит Ата бу Чолбон өй күрэһэ диэн наһаа үчүгэйдик толкуйдаммыт барыта ото түүт түһүмэҕинэн барда үчүгэйдик хас түһүмэх аайы эппиэттэр түмүктэрэ тахсан ырытыллан көрдөрүллэн бааллара аҕаллан истилэр Ото бу оонньуу сүрүн сыала-соруга диэн көлүөнэлэр алтыһыыларын уонна бу дьиэ кэргэн сылыгар, оҕо сылыгар анаммыт оруобуна сөпкө толкуйдаммыт оонньуу диэн сыаналаатым. Ото оҕо иитиитигэр улахан суолтаны ылыахтаах маннык күрэстэр, маннык оонньуулар оҕону эйгэ иитэрин быһыытынан бу маннык тэрээһиннэр өссө өлбүт урулларыгар баҕарабыт уонна чолбон сурунаал маннык дьон норуокка наһаа чугас буоларын итэҕэттэ көрдөрдө онон кинилэр үлэлэригэр улахан ситиһиилэри баҕарабыт Биһиги бу Хатыыттан, Хатыы дэриэбинэтиттэн Чолбон өй күрэһэ туохха күрэхтэһиигэ кэлэн кытынныбыт. Бу мин уолум кэргэнэ маанылаах мааны кийиитим Матрена Гаврильевна уонна бу кинилэр кыыстара Санаайа онус кылаас үөрэнээччитэ. Ол үчүгэй күрэхтэһии буолла. Олохтон аһыннаах олус үчүгэй эбит дьэ киһи өйө өйбүтүн угунна билиэх билбэппитин биллибит онон бэйэм санаан чото былырыын кинигэ ааҕарытым урут библиотека эмиэ туох элбэх кинигэ ааҕааччыта булааччыбын эдиридьэн онон диэн онон аахпыппыттан иһин элбэх туох боппуруос кэлэн хата иһин эппиэттистэн эппиэттэһэммит үһүс место болдубут Бу оонньууга биһиги үһүс үрдэл буоллубут. Мэгэдьик нэһилиэгиттэн киирэммит, бачча ыраахтан айаннаан кэлэммит, өйбүт барыта сайҕанан бараммыт бастакы иккис били түһүмэхтэргэ арыччы мөлтөхтүк эппиэттээтибит. Ыһыллан тоҕуллан онтон иһин хомулламмыт. Бу аҕыс хамаандаттан үһүс месте буолбут. Уонна дэлби үөрэн турабыт. Ыарахан дебиттер түһмэхтерин хата үчүгэйдик эппитэ. Аха, тоҕус боппурустан холобур аҕаһыгар сөпкө эппэтэ дибит. Онон олус диэн үрдүбүт, дьиба оонньуу эбит, киһи өйүн сытыылыыр, умнубуппутун даҕаны санаатыбыт, аха, билбэтэхпитин биллибит, билэрбитин өссө чиҥэттибит. Аха.